Gudden Owend bei Dikrich TV, haut vun eisem wonnerschéine Gemengecamping, dem Camping de la Sûre.

Tëllbou! Sehr schön, darfst bestimmt auch gleich mitspielen. Um Camping Glaçure ass ëmmer eng lass, och wann dëst Joer d'Animatioun ausnamsweis op e Minimum beschränkt ginn ass. Dëse Camping direkt un der Sauer gëtt et schonn zënter de fofzeger Joren an e gouf um Ufank vun der Gemeng Dikrech geréiert. 1961 dunn awer huet dës decidéiert de Camping dem Syndicat d'Initiative z'iwwerloossen an hinnen esou Revenuen fir hir Fester a Concerten an der Stad z'erméiglechen. De Camping war vun Ufank un ëmmer gutt besicht an huet an de siwwenzeger, achteger Joren alt iwwer 70.000 Iwwernuechtungen am Joer verzeechent. Also wat dëse Camping besonnesch auszeechent, dat ass seng Lag, ganz no zu Dikrich zur Foussgängerzon. Et ass eng Lag matzen an der Natur, trotzdeem, Laanst d'Sauer an to den vill Pisten wou ee ka Velo fueren. Mir hunn och Veloen déi mer verlounen un Touristen awer och un aner Leit an kann ee fir dass een direkt op der Pist fir mam Velo bis op Iechternach ze fueren oder egal a wat fir eng Richtung. Huet een de Kajak ass do uewen un der Sauer. Mir hu vill Animatioun ganz no hei derbäi. Mat de Jore koum och eng Spillplaz dobäi. Et gouf ëmmer erëm an d'Gebai investéiert. Deemnächst soll och de ganze sanitäre Beräich renovéiert ginn. Obschonn hautdesdaags nach just knapp 10.000 Iwwernuechtunge festgehal ginn, schéint et dach awer, wéi wa Camping déi lescht Joren erëm méi ugesot wier. D'Clienten bleiwe just net méi esou laang. Dëse Mann zum Beispill Ass nëmmen op der Duerchrees, awer hie bleift ëmmer erëm zu Dikrech stoen. The facilities are very good. D'Anlag ass immens gutt equipéiert. To the city, to the center. An et ass net wäit bis an d'Stad fir eng Taass Kaffi an e Béier oder Wäin. Dofir komme mir sou gär heihinner. Wou am Ufank virun allem Hollänner komm sinn, esou schéine mat de Joren och ëmmer méi Belsch gefalen un deem schéine Camping direkt un der Sauer ze fannen. Eng ganz Partie kommen awer och schonn zënter Joerzéngten, wéi dës Pensionnairen aus der Géigend vu Gand, déi ëmmer vun Ufank Abrëll bis Enn September bleiwen. Eng Damm kënnt souguer schonn ewell 47 Joer. J'aime aussi la village et les.

Me wort zo und den di di mense van van ause camping di kenne ok alles dis ja dis dis gut hier das prima. An dat schéinen och Lëtzebuerger ze fannen, déi sech reegelméisseg um Camping zu Dikrech ophalen. Bei eisem Besuch hat sech hei zum Beispill eng Kolonie mat Jugendlechen néiergelooss, awer och eenzel Persounen schéine vun Zäit zu Zäit hiert Lager opzeschloen. Dach, d'kommen och heiansdo Lëtzebuerger, dat mat de Vakanzebongen, ech hunn dat elo nach net nogefrot, wat Dir elo schonn hat, mee d'komme Lëtzebuerger och heihinner, mol e Weekend oder oder och déi, déi an der Géigend schaffen, déi bréngen dann de Summer mol, komme se mam Déngen, mam Camping heihinner, mam Camper an da bleiwe se eng ganz Woch an se gi vun hei aus schaffen. Dat ass jo alles méiglech. Dëst Joer ass d'Saison zwar e bësse schwiereg, well no all negative Schlagzeilen an der Press Clienten ofsprangen an dach rullt d'Geschäft um Camping. D'Kerstin, déi nei Gérante, ass nëmmen ee Mol um Lafen, fir datt si all zefridde sinn. Mee Campingleit sinn dach awer ganz relax Mënschen, déi sech net esou séier aus der Rou brénge loossen. Wann et hinnen op enger Plaz net méi gefält, dann zéien si eben erëm weider. Freedom. You can go where you want to go. You can. Mir sichen d'Fräiheet. Let me say, you have everything with you. Mir hunn alles bäi eis, a wann d'Wieder net gutt ass op enger Plaz, da kucke mir wou et gutt ass a mir ginn dohin. Now and then you see that is some kilometres, some hundred kilometres to the south, west or east, the weather is better. Mir hunn eis Vëlo bäi eis. Meeschtens bleiwe mir zwee, dräi, véier Deeg.

Dikrech ass jo allgemeng bekannt als Wéi vum Tourismus, genee sou wéi och fir seng wonnerbar Kavalkaden, déi hei Joer fir Joer ofgehale ginn, an awer och wéinst sengen Päerdscoursen, déi hei an der Zäit ofgehale goufen, Dat wëssen haut allerdéngs net méi ganz vill Leit, duerfir wollte mir iech haut e ganz interessanten Documentaire weisen, deen de Centre National de l'Audiovisuel eis zur Verfügung gestallt huet, wou et grad eben ëm dës Päerdscoursse geet. Dëse Film, dee baséiert op zwee aner Filmer, eemol ee vun 1920 aus dem Fonds Philippe Schneider an eemol méi rezent Material aus engem Film aus dem Fonds scolaire. De CNA, deen huet Ufank den nonzeger Joren béid Filmer restauréiere gelooss an dunn nei zesummegeschnidden, mat Témoignagen vu Leit, déi dës Päerdscoursen eben an der Zäit organiséiert hunn. Hei d'Resultat.

Dat war esou. Fréier haten, dat weess ech um Héieren verzielen, dat kann ech mech net méi erënneren, do waren déi Härebaueren, déi haten alleguer, déi meescht haten e Biddi fir an d'Kutsch oder fir ze reiden. An dat waren déi wéinegst awer. An am Krich ass dunn, hunn d'Preisen dat gemaach, datt se Päerd bäi d'Baueren u Jar gesat hunn. Dat war Päerd, déi am Krich e bëssen ofkomm waren, fir sech kënnen ze erhuelen an eng aner Atmosphär kënnen ze kréien. An du ass dat, du ware scho vill méi Päerd am Land. Dat engt ass Hallefblutt. Déi stinn net sou héich am Blutt an d'Rennpäerd, dat ass Vollblutt. Dat se Päerd, déi nëmme gezillt gi fir op Schnellegkeet. Wéi hei Dikrich opgehalen huet, du war näischt méi. Si hu vläicht opgehale wéi se hätte sollen ufänken mat de Lëtzebuerger. Do wier vläicht méiglech gewiescht, datt verschidde Leit sech mol e Rennpäerd eppes d'Kraaft hätte fir dee Sport virunzeféieren. Ech ka mech nach erënneren, datt ech als Béifchen duerch schwamme gaange sinn, wéi ech an d'Primärschoul gaange sinn. Du war schonn et Schwämm op där Plaz, wou fréier d'Rennbunn war. Do kënnt d'Päerd fir d'éischt op de Paddock, nennt een dat. Do gëtt d'Päerd virgefouert an da kënnen déi, déi wëlle wetten, et gi jo ëmmer Wetten ofgeschloss ginn, da kënnen déi d'Päerd begutachten a bekucken an da kënnen se op ee Päerd wetten. An da ginn d'Päerd da gesuedelt an da komme se mam Reider an de Paddock, eng kuerz Zäit nëmmen.

Schwieregkeeten, dat ass bald ëmmer dat selwecht. Et muss ee ganz genee d'Force vun sengem Päerd kennen, d'Ausdauer, ob een et fréi goe lisst oder ob een zréckhält an dann zum Schluss richten Sprint goe lisst. Dat ass am Fong dat Interessantst bei dem ganze Rennen. Wann een do säi Päerd net kennt, da kann ee sech scho verausgaben. Wann am Ufank un gemurkst gëtt, da packt een déi 2000. Meter net bis un d'Enn ouni d'Päerds eng voll Leeschtung ka bréngen. Ass och vill gewaart ginn ëmmer. Ech weess dat ganz vill gewaart ginn ass an et war eng ganz flott Ambiance, et war ganz flott. Sulky, dat ass en Traberrennen, dat ass Päerd als Attelée, si kënnen zwar och montée gridde ginn, ma dat kënnt ganz seele vir an déi duerfen net galoppéieren, dat ass falsch, da gi se eliminéiert.

Dat ass net esou viru gelaf mat de Courssen, dee Moment gestoppt an du ass méi iwwergaang op de Reitsport, op den Dressursport an de Sprangsport. Bësse Militari ass hei am Land gemaach ginn, awer och net. Jo, et ass eng Zäit, déi eriwwergaangen ass. Nina Fitsch hat mol eng Course mat dem Jean de Course. An do war fréier vun de Stuttburg hat mer fréier hei dat ass den Tierchbuerg vun de Päerd. An do sinn dann all Jar sinn da Präisser ausgedeelt ginn, da sinn den Proprietären an d'Ziichter mat hire Päerd dohinner komm, sinn déi do gelaf. Do hat nawell d'Tribünen opgeriicht an d'Kursfeld selwer, dat war nach Wisen a Gäert, also fir dat hu mer missen no an no missen alles opkafen do, datt mer den Terrain ganz hätte fir datt mer kënnte maachen, wat mer wollten do. All Joer si Coursen ofgehale ginn, mee et war net méi den Entrain, wéi et am Ufank vun eischt Course war. Kader 40, do war scho nach vill zerstéiert, sou wéi gesot, vill am Opbau war. Mat Hu nach. Jo, an dem Gilles gëtt ganz vill Coursë gemaach. Net net déi grouss Course wéi zu Yonville, wéi zu Longchamp an alt, mee lokal Coursen, déi am Land waren. Sinn mer dohinner gefuer op Niort. An du hu mer dat ugekuckt, du hu mer gesot, mee dat do brénge mir och fäerdeg. An du hu mer dat do déckeg gemaach. Mir haten 20.000 Lett hei op, a wéi gëtt, war deemools eppes Formidabeles. Iwwerall anescht, déi Biller déi der gesinn hutt vun der, vun déi Fotoen déi gemaach gi sinn, da gesitt der wéi d'Leit iwwerall stoungen an um, um, um, op der Klousseau, do hu mer dann och ee Kiosk, ee Kiosk missten opriichten, dat heescht ass mat ville Frais verbonne gewiescht. Mir haten och Ställ mat Boxe misste maachen fir d'Päerd déi ukomm sinn, déi sinn zu Béngeeschen drun ukomm, déi si mam Zuch komm, dat war beschwéiert an da war bei all Waggon war dann d'Zwing, d'Zwang, d'Zwangioen fir mat deene Päerd ëm ze goen. Dësen Dee koum vun hir, da war den Depart erop iwwert iwwert Beetebuerg, Beetebuerg op Dikrich. Dëst war also eng Affaire 400.000 Frang. Den Här Wünsch, dee war den Instigateur dovun, e war ëmmer d'dreiwend Kraaft an där ganzer Affaire, den Här Wünsch. An all déi Saache ginn ëmmer an Lettdosen, déi sech dofir hierginn. Wa alles fräiwëlleg Hëllef wor iwwerall an dass d'Kéier gefrot ginn, wat kal Niicht oder wat Nüssen oder dat ka se net ginn, jiddwereen huet gehollef. An hat en eng Ekipp komme looss vu Paräis, aus dem Paris Mutuel vu Paräis. Déi haten eis Lett geschitt mat en Tableau, wou d'Ticketen dra waren. Dat hat gutt geklappt. D'Leit hunn Entrée bezuelt an déi Programme kaaft fir 10 Frang. Als Frankräich hat no 16 Päerd an als de Belsch 6 an d'éischt Course déi mer gemaach hunn, do waren och Lëtzebuerger dobei. D'Bay ass an de Plainville, dee Kierchbierg dat do war, si mer d'Esplanade erofgefuer an d'Alexis Heck Strooss, rue de la Croix. An dann is an d'Rue de Thiel an dann is an d'Rue du Palais. Do hat mer dann ee Kiosk opgeriicht op der Klouschter. Ech war jo déi Zäit Commissaire de course. Do hunn ech alt ëmmer gesinn, vrun der Course ëmmer mat der Jeep virgefor. Ech hat ee bloue Fändel an da sënn d'Päerd hannendru komm. An dann hunn ech gesi wéi d'Lett dorëmmer och begeeschtert waren a si hunn och geklatscht, si hu gebrëllt. War et war wierklech ee Volleksfest, ganz schéin ze kucken. Dat war direkt nom Krich, déi an de Stroosse vun Dikrech. Well mir hate ganz vill Lett, déi Dikrich net wollten zu Gronn goe lossen, an du hu se gesot, da maache mer emol eppes. An du haten se dat hire vun Niort, datt do déi Stroossecoursse waren, an du sinn se och do erofgefuer, si hunn déi Päerd engagiert. A Gott sei Dank hate mer d'Bauverwaltung, déi fir Dikrich ganz vill gemaach hunn, well déi vun Niort hunn drop gehale fir an de Stroossen de Pavé ze verstoppen, an do huet d'Bauverwaltung do och zéng Zentimeter Riihe Sand, Kräsi, de Remorque gestreet. Souvill Kräsi, datt een sech gewonnert hott wou se deen iwwerhaapt fonnten. An d'Lett war och bëssen fuerwëtzeg fir ze wëssen wat dat soll sënn, sou eng Päerdscourse. Mir ware ganz glécklech, well et fir Dikrich eng Attraktioun war. D'ganz Land hat dovu geschwat, et waren 20.000 Lett kucke komm an de Stroossen. Dat war einmalig. Bei der Mädelscher Schull ass d'Course fortgaangen.

D'Arrivée war rëmmer op der Esplanade. An et waren e puer Lëtzebuerger, ma déi sinn an der Palaschtstrooss ukomm, well mir konnten déi jo net géint déi Nior an déi Lécker lafe loossen. A mir hate jo déi Wettbüroen, dann hunn d'Lett misste waarde bis se bäikomm sinn, fir hir Suen Ze kreien Elt hott ké gewaard, mat frësche Suen sin ëmmer d'Icht sen se hier Suen opgeewe gaangen an dann hun se richt gewaard. War e Volksfest. An war och fir d'ischt dat mol an Dikrich Wirschtercher verkaaft gi sen an Béier verkaaft gin ass hei baussen. Dat war eppes ganz Neies fir Dikrich. Also d'Päerd waren ëmmer hei zu Dikrich Päerdscoursen. An mir sen zwar d'Eselen, ma mir haten awer ëmmer Päerdscoursen. Ech wis nach eng Keier so eng kleng Anekdot vu Ech gefrot hat fir kënne ouni Suedel ze reiten. An hunn missen an d'Direktioun goen an huet den Direkter gesot, et wier eng Course libre, ech kënnt dat maachen. Wéi ech dunn op de Paddock komm si mam Päerd an ech hat dee sëllege Pätter aus dem Éislek do, deen de Päif aus dem Mond geholl huet, sot en, Wann ech dat gewosst hätt! Ech han nach e Sadel doheem, ech hätt iech deen awer jänn soen! Jo, wierklech en super Documentaire, och mat ganz schéine Biller aus den Gëllenen Zwanzeger hei zu Dikrich. René Canivet, gudden Owend. Gudden Owend. Jo, do gouf et an der Zäit am Fong geholl och en Hippodrom hei zu Dikrich, hu mer elo grad gesinn. Dat ass jo wierklech erstaunlech. Jo, dat ass richtig. Een Hippodrom, mir hate souguer zwee Hippodromen hei. Mir haten den Hippodrom, wou mer en nennen eng, dat war hei am Fong geholl hei op dëser Plaz, wou mer hei stinn, laanscht d'Sauer. Do hu mer ugefaang mat de Päerdscoursen an dann ass en Hippodrom opgeriicht ginn, deen och ewell eng beachtlech Längt hat vun 1.000 Meter, ech mengen. Dat sinn, dat sinn Standarden, déi s de an der Welt net oft siche géss. Wéi dat fréier war, muss een natierlech soen, mir schwätzen hei vun 1900, ëm déi zwanzeg de Ruechter, dat kann ee vläicht net vergläiche mat Ascot oder, oder Deauville Head Stars, mee trotzdeem, fir eis Begrëffer war dat da schonn eppes, eppes, eppes Gigantesches. De fréiere Buergermeeschter Jos Herr, deen huet a senger Chronik Diekirch hier et est aujourd'hui, huet hien déi ganz Päerdscoursen och ganz flott dokumentéiert an do gesäit een, dass dat wierklech op, vill verschiddene Plazen hei an der Stad ofgehale gouf. Jo, dat ass richteg. Ech hat dat och e bësselchen nogekuckt am Jos Herr sengem Buch, do nogelies an och e puer aner Plazen nach, wou ee wierklech gesäit, wou dat sech ofgespillt hott. Dat war net nëmme eleng hei, mee dat ass dono ass dat déi aner Sait geweest, hei vis-à-vis, wou der, wou der d'Futtballsterrain, wou d'Futtballsterrain hatt des Daags een bis hinne steen. Dat ass nach, ech meng, déi eeler Dikricher, déi soen dat nach, um Päerdsrennen fir déi Zait. Do ass den zweeten Hippodrom entstanen an do kann ech mech och selwer nach drun erënneren, net datt d'Päerd do gelaf sinn, mee déi Stallungen, déi do stungen, wou se d'Päerd versuergt hunn a wou déi gefiddert si ginn, idem déi Tribünen, déi do stungen déi Zäit, wou d'Coursse waren. Do si mir och als Kanner vill dra spille gaangen nach. Do hu mer dann och eis Zigaretten verstoppt, wann een dat dierf soen, wa mer dann heemlech schwëmme gaange sinn. An déi aner Saach ass, mir haten awer och ganz virdrun, ass, si Coursse gelaf ginn. Do ënnen op d'Ettelbrécker Strooss am Lorenzfuuss, dat war Enn 1800, uganks 1900 wou do Busse gelaf si ginn. Do muss ee kucken, datt déi Zait waren déi Stroossen, dat kann een net richteg als Stroossen nennen, dat ware méi breet Peed, looss mer emol esou soen. Do ware guer keng Haiser, keng Industrie, hatt steet d'Industrie do. An déi Zait sinn do Coursse gelaf ginn, ier se dann dës Sait komm sinn, wou se dann wierklech hei en Hippodrom opgeriicht hunn. An der zweeter Phas déi Sait um Futtballsterrain, wou dann den Hypodrom zwee, wéi mer en da nennen. Wat awer wierklech spektakulär war, dat war och déi Päerdscoursen, déi eng Zäitchen ronderëm de Stadzentrum ofgehale goufen. An do, mir hunn et am Documentaire gesinn, do goufen 10 Zentimeter quasi getippt. Dat ass jo eppes, dat ass haut jo net méi denkbar. Nee, dat kann ech net virstellen. Ech mengen, da géif hautdesdaags och net méi goen. Da muss een deen Trajet, dee war 1.700 Meter laang an ech mengen, wann ech mech gutt kann erënneren, ass gesot ginn, eng Course, déi war 10.000 Meter. Dat heescht, deen ass dann plus ou moins sechsmol gelaf ginn vun de Päerd. An jo, fir do well leng Stroossen esou ze maachen, datt een awer hat konnt mat Päerd do lafen, wéi Dir sot, ass quasi Sand gestreet ginn op där Längt vu 1.700 Meter. An deen huet schonn eng Kéier musse erëm ewechgeholl ginn. Wann een dat, wann een dat hätt géif maachen, dat wär een Opwand, dat kéint een, kéint ee sech net méi leeschten. Ech mengen, mir hunn eppes, dat hu mir, wann d'Kavalkad ass, dann hu mir Konfetti do leien, mee dat réift sech bedeitend besser op wéi, wéi Sand a Kräsi. A wärend der Fuesent, do ass am Fong geholl och nach ëmmer de Bal hippique, Deen erënnert nach un déi glorräich Zäit do. Dat ass richtig. Dat war de Cercle Hippique, dee déi Zäit entstan ass, déi dann och déi Coursen organiséiert hunn. Mee de Bal Hippique, deen ass herno ass dat Hippique Nautique ginn. Dat heescht, elo ass et méi de Schwammclub, deen do dran ass, deen dee Bal nach organiséiert. Dat ass wuer. Dat war fréier ee risege Bal. Do waren dräi, véierdausend Lett, déi op Dikrich komm sinn. fir hei an deenen, an deene groussen Danzsäll derbei ze sinn, dat war schonn eppes Barbaresches fir, fir déi Zait, muss ee soen. Bon, dat ass eebe, leider Gottes ass dat wéi da vill esou Saachen, dat gëtt ëmmer méi kleng an ëmmer méi kleng, bis op eemol war et ganz verschwonnen an dunn ass et op eemol erëm e bësselchen, besselche, e besselchen besser gaang an dunn hu se dat erëm ugefaangen ze maachen, datt da lo an der aler Seeërei ofgehal gëtt. Mee et ass egal, dat ass, mee dat, dat Ganzt ass wierklech entstanen aus der Zait nach vun den, Looss mer soe vun de Päerdsrënn a vun dem vum Cercle, Cercle Hippique. Ass dann am Fong geholl ni dru geduecht ginn, fir déi schéin, glorräich al Zäiten do erëm opliewen ze loossen? Nee, et ass kaum dru geduecht ginn, fir dat enk eropliewen ze loossen. Mir hunn du e bësselchen ze dick Spickleng getrëppelt a mir sinn, hunn d'Päerd mat Eselen ausgetosch an et hat mer awer enke probéiert. Fir a Dikrich war enker eng Eselscourse organiséiert ginn. Dat war déi Zait, wou hat den Matsch steet hei uewen. An do hunn se och mussen alles zouschëdde mat Sand. A wou se dunn herno beim Opraume gemierkt hunn, wat dat een Opwand war, do war dat och déi éischt Kéier an déi letzt Kéier, wou déi Eeselscourse war. Et war op alle Fall ganz schéin, déi al Zäiten erëm haut fir eemol opliewen ze loossen. Villmools Merci! A weider Detailer iwwert déi ganz Päerdscoursen gëtt et och an eisem nächste Gemengebuet. De Lokalhistoriker Erny Breuskin, deen huet sech mat der Thematik auseneegesat an dee wäert Ausféierlech an eisem nächsten Däiwelselter am November an déi Matière aféieren. Dat war et dann awer fir eis Emissioun vun haut. Ech wënschen Iech nach weider e ganz schéine Summer, eng schéi Vakanz a kommt eis roueg mol eng Kéier besichen. Bis an 4 Wochen nees. Äddi!